Ta banda di binti pasai shete i nos ta den punda basta trankil net loke nos tin mester. Anto, mi kere bisa esaki, John de Paul ta papia di tres método di transportashon ku tabata indispensabel pa Kòrsou. Uno, buriku. Dos, garoshi. Anto tres, ponchi. Promé ku tabatin brùg, kon hende tabata bai bin entre Punda ku otro banda? Kon nan por a bai bini riba e lamaki kontinuamente? Un palabra, ponchi. E botonan di paloki tabata chikitu i plat i nan tabatin solamente un rema i tekstonan fo'i kuminsamentu di siglo desocho ta menshoná nan. Mayoria di ponchi tabata simpel i por a akomodá ocho pa diesdos persona. Tabatin ponchi luhoso ku dak chikitu i ku sinti kómodo. Pero tambe tabatin ponche ku tarea spesífiko, manera e ponche akí ku tabata distribuí awa pa bebe den e área di haf. Ounke ponchenan tabata yuda nos poblashon pa bai bini entre punda ku otro banda, tòg nan ta tin sierto problemanan. Problema number unu, nan tabata slow. Bo ta tin ku warda bo bèrt i ora bo haña bèrt a tabatin ku sinta den e ponche, Wara te ora bo yega na e otro banda. Problema number dos, tin bia den haf e coriente por ta fuerte, olanan por bira bruto, anto esey ta haci e transporte den un ponchi peligroso. Number tres, e availability no ta dey tur ora pa un ponchi. Keme mirando e problemanan cu tin, e gobernador na aña diesocho seis ocho, Gobernador de Rovilla, a decidí di haci un cos. Ban haci un sondeo, anto ban wak cuanto bia e hendenan ta keda bai bini entre punda cu otro banda. E resultado tabata increíbel, cuater mil bia e ponchinan ta keda bai bini entre punda cu otro banda. Ta hopi, awe tende esaki, riba djadomingo, cinco mil! Ha! E gobernadó a cuminsa pensa, mester haci algo, mester bin un manera Pa aliviá e transporte aki hasié mas fásil, el a proponé pa traha dos brùg. Pa konektá punda ku otro banda, nan a skohe ei na Matthijwerf, anto krusa bini kaminda nan ta traha edifisio aki. E di dos brùg nan a skohe pa ta entre Scalo. cu loke awe ta Plaza Jojo Correa. Y di e forma aki por ehempel un hende di otro banda ta cruza yega Scalo y di Scalo e ta cruza yega Punda. E aña cu e Gobernador a propone e cos aki tabata diesocho seis ocho y ta te diescinco aña despues nan a traha un brug cu ta conecta Scalo cu Punda. Miéntras tòg hende nan tabata realisá ku tin un otro konekshon ku ta esensial, esei ta e konekshon entre punda ku otro banda. Teinda niun hende no keda ni tribi di traha e brùg ei. Ban bèk na e brùg ku ta konektá Skalo ku Punda. E promé brùg den sentro di Kòrsou i no mester konfundié ku Wilhelmina brug. El a funshoná komo brug di diesocho ochenta i tres te ku diesnuebe binti i ocho. Su nòmber, Van den Brandhof-brug, yamá asina pa e gobernador di e tempu ei. Na diesnuebe binti i ocho, Kòrsou ai un brug nobo, Wilhelmina brug, y esaki ta mas o menos shen sinkuenta meter mas pariba y a tuma lugar di Van den Brandhofbrug. Y asine e prome brug den nos centro a pasa pa historia. Setenta y nuebe aña despues lo bini un otro brug na su lugar y e brug aki lo carga nomber di un homber remarcabel cu pa hopi di nos ta desconoci. Despues di binti aña di diskushon, porfin e solushon a yega. I no ta un holandes, no ta un hende lokal, no ta un yu Kòrsou, sino un merikano a trese solushon pa nos. I su nòmber ta aki grabá, Leonard B. Smith. E hòmber aki, Leonard Burlington Smith, a logra konektá punda ku otro banda riba un manera ku nunka promé e no yegi keda konektá i la kambia nos historia pa semper. Na diesocho setenta i seis un barku a drenta haf i e kapitan dje barku, Kapitan Smith. E kapitan aki a gusta Kòrsou i a ripará ku tin un stabilidat polítiko, e airu ta bon pa su pulmonnan, anto el a mira e posibilidat pa hasi negoshi. E aña ka sigui el a bin ku su kasá i su kuater yunan bin biba aki. Kòrsou no por a imaginá su mes kon e hòmber aki lo tin un vishon pa modernisá e isla aki i ponel riba mapa komo un dje paisnan mas moderno den Caribe. Patras di mi tin un cas masha bunita mes, e cas aki yama Belvedere. Y bo sa ken tabata biba den e cas aki? Un hende cu ya caba nos a menshona, Gobernador de Rovia. Aparentemente e palacio di Gobernador tabata den un estado asina malo cu el a haci tur cos for jaki aki nan e tabata biba en bes di aya. Anto bo tin un corda cu ta e mesun homber aki, a bini ku e idea pa traha un brug ku ta konektá otro banda ku punta punta ku otro banda. Na e mesun aña ku el a bin ku e idea, dies ocho seis ocho, tabata e mesun aña ku el a bandoná e idea tambe pasobra el a ña ku asina tantu oposishon. Ke men nos por bisa ku for di e área aki un hende a kuminsá entretené e idea pa ban traha un brug anto no djis papia pero ban hacié bo sa kiko tur e lugarnan ki tin en comun? Bin wak e scola ki nan conoci antes como Saint Thomas College wak con nan ta pone su adres aki nan LB Smith Plain laga nos wak e siguiente e cas bunita cu yama Belvedere wak su adres aki. Elby Smith, plein. Y di tres cas e cas berde mi tras, wak su adres aki nan, Elby Smith, plein. Ok, dikon mas e tur e cosnan aki pa mustra cu e homber, e Capitan Smith cu a drenta na dies ocho setenta y seis den haven aki ta tin un impacto riba Corsou cu e area aki nan yam'e Elby Smith, plein. I e kas bèrdè aki mi tras ta kaminda e mes tabata biba. Esaki ta Washington Villa den ku Lennard Smith ta biba einan. I ke tu bai e ta mantené su estilo original. Awor chèk'e kos kinan for di e kas Belvedere ei a sali e proposishon pa ban traha un brug ban konektá otro banda ku Punda. Pero for di e kas aki a bini e solushon, pero e solushon a bini binti aña despues. Leonard Bisma a aserká gobernador ku e plannan pa traha un brùg i el a bisa, Ami por traha e brùg aki. Anto tur e gastunan ta bai kai p'e mes. Despues di tur e añanan di pleitamentu pa e brùg ei, e a bini ku un solushon, un solushon manera hopi ta bisa ingenioso. pa bini ku algu ku por konektá punda ku otro banda. Anto el a bisa gobernador, No por ta asina ku Kòrsou ta bin ta konektá ku un ret di telegrafia franses, anto esei lo pone Kòrsou connected ku henter mundu, anto ei mes punda ku otro banda no ta konektá ku otro. No por. Esaki ta e ingeniosidat i e sales pitch ku el a duna e gobernador di e tempu ei. Tremendo, òf no? Ocho di mei, dies ocho ochenta i ocho, e gran dia a yega. Punda i otro banda por fin a keda konektá ku otro. Botonan por pasa, hendenan por krusa, algu realmente históriko a tuma lugá. Leonard Smith dia di inauguracion di e brug a expresa algun deseo y un di nan tabata cu e ta bisa, Mi ta spera cu e brug aki lo proba su mes a lo largo di ta un bendicion pa Corsou. E di dos deseo cu mi sa cu dat'e tabata cu mesuncoz cu e brug aki nan ta conecta punda cu otro banda, asin'e ke por conecta e pueblo tambe hunto y crea mas. Union. Wak mi mayornan, mi tata ta di Penstraat, mi mama ta di Nannystraat otro banda. E brug tabata instrumental pa e frecuencia cu nan por a topa otro. Es mas, mi tata su mihor amigo ta a biba den otro banda. Un bia mas, mester a cruza e brug ei diferente bia pa nan por a topa otro. Ke men si, e brug aki nan a yuda pa trece pueblo ki nan mas hunto. Na kaminda awendia nos ta yama Santa Elena, den intersekshon di Voorgezenweg i Ardennenweg tin un área di interes pa nos i ta den e área aki wer Bata ta bisa tin un pòmpstashon, pero no di gasolin. Tin bia bo ta wak den sine, anto nan tin un mapa, un mapi tesoro, un mapa di ruina? Wèl, mi tin un mapa. akinan. Pero ora m'a yega kinan, ta manera nada dje kòne no ta eksistí mas. Nèt, nèt, nada no a sobra. Historiadó Hartog ta indiká ku aki nan tabata pòmp awa saka for di tera. Aki tabata konosí komo kas di awa. Tabatin schoorsteen, poos, molina i mashin. I ounke no a sobra nada mas. E área aki ta un área históriko. Aki waterleiding pa Kòrsou a kuminsá. I bo tin mag di reita ken a bin ku e idea akinan, ken a kuminsá implement'é? Leonard P. Smith. Smith a kuminsá distribuí awa den otro banda promé. y el a keda bai te ora a yega haf di Santa Ana. Ey foi consciente si steeg un pipa a sali ando djey pasa bou di awa manera e pipa cu bo ta mira akinan ando bai den direccion di punda subi ariba anto sigui cu e distribucion den e area di punda. Ta bisa cu el a sigui cu su distribucion di awa te den e area di Pietermaai y el a inclui scalo tambe. Ganando ki nan bo por tende e zonido di e planta di awa y electricidad. Y esaki ta hustamente loke Leonard B. Smith a haci. E ta tin un planta di awa, pren ke den nan, paso despues el a haña permit pa distribui electricidad Tambe i ta Leonard B. Smith a pone ku nos a bai di lampi di kerosin den nos siudat pa lampi di elektrisidat. E tabata lusi nos siudat di anochi te meinta. Antes tabata importá eis for di Merka. Nan tabata kòrt'é aña Poné den nan magazinnan, despues poné riba barco anto ta bini Kòrsou. Pero na Kòrsou e hendenan no ker a tende nada di eis. Smith a keda perseverá i na kuminsamènt di brùg bo por a kumpra un bebida friu. I asin'ei poko poko e hendenan a kuminsá kustumbrá ku e efekto refreskante di eis den e klima kalor di Kòrsou. Den mas o ménos binti aña ku Leonard B. Smith tabata na Kòrsou, el a hasi hopi kos. I na dies ocho nobenta i ocho el a hala su último prosea. I na ader'é aki. Den Santana na Roodeweg, anto di tur kos ku nan por a pone riba su graf, nan a pone ku el a funshoná komo kònsul merikano dies tres aña na Kòrsou. M'a lobidá di bisa, esei tambe el a hasi. Nos a djis papia di algun kos ku Smith a hasi, pero un kos nos por mira ku realmente e tabata pensa outside the box. Nos a papia di hopi kos, pero nos a kuminsá ku papia di e ponchinan. Ban bèk n'e ponchi. Hopi bia nos no ta pensa, pero ta e brùg tabata e gòlpi mortal pa e ponchinan. Sí, ta tin sierto avivamentu pa e ponchinan, pero poko poko nan. a bai den olvido. Pero tin cierto caminda cu toch nos por keda tende influencianan di e ponche. Por ehempel, cabez di boto. Si un persona sinta na cabez di boto, e por a bai por nada paso semper tin e posibilidad cu awa ta muabo. Nos ta bai nada den barco francés. Un otro cos cu ainda nos ta tende di e ponchenan. Anto es asta einan bo ta mira ta birando ménos. Ta den e kantika Nos ta bai Ulanda den bapor franses. Su master ta di oro, bandera ulandes. Awor tende esaki. Semper m'a kanta bonchi riba bonchi. Pero mester ta ponchi riba ponchi. Papiando di un aglomerashon total di hende den siudat, anto ponchinan tambe ta huntu ponchi riba ponchi. Pero asta esei a bai den olvido pasobra komo nos no sa di e konsepto di ponchi mas, Nos a kwek hon a siye bonchi. Mas bien cu yen idea pa bay cana riba brug pero brug ta habri. Entonces esaki tabata hustamente loke a duna e ponchinan un avivamento. Paso tempo di isla cada bia brug ta habri den nan e ponchinan a biba atrobe. Pero poco a poco tog despues nan a disparse. Y esey ta pone nos yega na e siguiente topico. Inovashon i kambio. Den e pida mondi aki bo ta topa diferente pida di heru, mashin i piedra di karbon. I no sa ku no muchu leu for djaki tabatin un schoorsteen E depósito di karbon tur tabata parti di un industria ku despues di e olanan di kambio no ta tin nesesidat pa nan mas i nan a para kaba na nada. Pero hopi bia, promé ku olanan di kambio bini, tin un momentu di transishon. Esnan ku gara e momentu ta bira parti di e kambio, esnan ku no rekonosé transishon Lo keda pena i purba ignorá e kambio, pero e ta bini tòg. Bo ta skucha e kos ei? Esei ta e zonido di kada sekònda ku ta pasa. Tempu ta pasa, i e griegonan tabatin un palabra p'esei, kronos. Pero den e buki di Marko nos ta hai un otro palabra pa tempu. ku e griegonan tabata usa e palabra kairos. Kairos ta un momentu spesial den tempu. Ora bo gara e momentu bo ta bisa, Sí, ta esaki mes mi tabata a buska. Manera e splendor ora sol lo ta baha, bo ta gara e momentu ei i e ta duna bo dia un toke sublime. Hesus ta kuminsá su ministerio k'e palabranan aki, E dia a yega. E palabra ei ta Kairos. E momentu spesial, el a yega. Loke semper bo a spera p'e a bira realidat. Awor ta e momentu i no lag'é pasá bo forbei. Pero pa eksperensiá Kairos. Mester bin cambio. Aunke cambio ta parti di bida, hende tien tendencia di resisti ora un otro bisa nan bo tin cu cambia. Pero mescos cu Jesus ta bisa e dia a yega, djis su tracia ta bisa stret stret, converti. Kombertí ke men, kambia bo direkshon. Otro mentalidat. Pablo ta bisa, Laga Dios transformá boso i duna boso un manera nobo. di pensa. Kiko ta e konekshon? Leonard Smith a pensa pafó di e malchi. E determinashon ku e tabatin a pone gara e momentu i nos ta benefisiá te awe di loke e a kuminsá. ijs, waterleiding, coriente y nos brug. Esaki ta innovacion. Ora cambio bini riba un nivel nobo y henter comunidad ta beneficia di dje. Hesus a bin pa anuncia algo nobo. Nos mester pensa pafo di e mal dje, cambia nos direccion pa nos por gara e momento Kairos. I meskos ku e vishon di Leonard Smith a pone nos riba mapa ku un brug úniko, asina Hesus ta invitá nos tambe i pa medio di su sakrifisio pone nos riba mapa i e a bira e brug pa nos por yega serka e Tata. I manera e buki di Juan ta bisa, esnan ku sí a asept'é, ku a pone nan konfiansa den su nòmber, el a duna derecho pa bira yu. di Dios. Ta mi orashon pa mira un generashon nobo i inovativo pero ku sa di humillá su mes dilanti Señor. Un generashon ku ta komprondé e desaroyonan nobo i sa di gara e momentu. Un generashon ku no ta kopi peist pero ku tin su propio ideanan inovativo i ku otro paisnan ta kopi peist e ideanan aki. Ku Señor duna nos pueblo momentunan. Kairos. Te ainda Hesus ta para nos dilanti i ofresé nos e momentu Kairos. Nos ta dispuesto pa kontestá e yamada, nos ta dispuesto pa kambia, nos ta dispuesto pa kombertí? Dios laga ku sí, pasobra Kronos no ta wanta pa niun hende, pero Kairos ta di nos pa gara awe.